Үтүө күнүнэн истиҥ сэһэргэһиини сэргээн истээччилэр уонна көрөөччүлэр. Бүгүҥҥү биэриибит ыалдьыта Таатта улууһун, Таатта нэһилиэгин, Даайа Ама нэһилиэгин бочуоттаах олохтооҕо, доҕордоһуу уордьан кавалера, Саха Республикатын норуотун хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ, гражданскай килбиэн бэлиэ хаһаайына, үлэ бэтэрээнэ, сэрии өр сылларын оҕото, мэтээл хаһаайката Елена Петровна Харитонова. Дьэ, түөкүнүнэн Елена Петровна Дьэ, бары билэрбит курдук, истэ сылдьарбыт курдук, Саха сиригэр дьэ комсомольскай ячейкалар тэриллибиттэрэ лоп курдук сүүс сааһын туолла. Ол чэрчитинэн бу республика үрдүнэн араас тэрээһиннэр ыытыллаллар. Дьэ ол курдук биһиги истиҥ сэһэргэһиибитигэр дьэ комсомолбутун ааспыт кэмнэрбитин, эдэр сааспытын санаан аһарыаххайын. Эн холобура бу очолго оройуон диэн буолла дии райкомолга комсомол комитетигэр туох учет секретарынан үлэлээбиккин сөп. Ону дьэ ол кэмнэрэ биһиги оскуолаттан саҕалаан эн холобур ахсыс кылаас киирбит буллахана оскуола кэмнэрэ устудьуон сыллар онтон бэйэбит ыччат сааспыт ити барта Биллэн туран, төлөннөөх хомсомуол сылдьан саатар буоллахтара дии. Дьэ ол туһунан бука баһаалыста үөрэҕи, үлэни холбуу сэһэргэһиэх эрэ. Оттон мин төрүт хомсомуолга оскуолаҕа дьэн киирбитим. Мен хомсомуолтан киһи хара буолбутум диэн билигээҥи лы туохтуубун баһыыбалыыбын махтанабын. Тоҕо диэтэххэ салайар үлэҕэ үөрэммитим уонна үйэм тухары оттон пенсия атаххана олоруохпут дылы бынаар халайар үлэлээн кэллэ хомсомуоттун ыла ону буллана бастатан туран бу ытык күөлгэ дьонум көһөн киирбиттэригэр ытык күөлгэ сибээс отделыгар ылтысы два уонна почта туох биир маннайгы суох хомсомуоска тэрилтэ үөскээбитэ уонна партийнай тэрилтэ баара киэн холбоһот наар холбоһон бииргэ үлэлииллэр этэ ону була биир хонтуора олороллор этэ онно була миин маннайгы суох хомсомуоска тэрилтэ секретарынан үлээр талбыттара. Ол талбыттара буола үс сыл үллээбитин, туохтан ырыга үчүгэйдик үллээбитин, ону ата райком буола бу рядом турар Елена Ивановна Сопронова диэн туох райком терьер отдела хэбилисе каадырдары кытта кинигэ диирде. Ону ол иһин буолана дэмиин боруоста оҕотун курдук ижде хыджан араас нэһедиэктер бартын кэрийэн туох муньяктарга хыджан адьаҕа элбэх уоппуту биэрбитэ. Барытыгар наар кэпсии сылдьар, оннук буолуохтаах, алаайаччы маннык буолуохтаах, алаайччы дьон норуот иннигэр эппиэттиэхтээх диэн, онон буоллаана дьэ маннык буолуохтааҕын, итинник буолуохтаахын диэн. Дьэ ол онтон миин райкомолго учуо сиэктэринэн ылбыттар учуо сиэктэринэн адьахай эмиэ хас алты он тоҕус тыһыынча тоҕус сүүс алты он аҕыс сыл ахсынньы ыйыгар комсомольскай кэмпириэнсийэ буолбута. Ол кэмпириэнсийэ буоллаана миигин туохха учуо сиэктэринэн туохха кэбириисэнэн туохха талбыттара оторой комолга онно киирэн мин эмиэ өр үллээбитим онно то бастакы секретарем ким Попов Юрий Николаевич этэ ото билин бары кэриэтэ уһуохтар Чахова Вера Апанасьевна Нохсороба Люсия Устиновна уонна Борщаков Артем, Самыров Юрий Демьянович дьэтиддик бары бааллар этэ инструкторынан диэн тугунан диэн анантон Попов Юрий Николаевич уурайбытын кэннэ улаатан обкомолга киирбитин кэннэ ким Данилов Андрей Андреевич бастакы секретаринэн буолбуттара уонна дөсө ол туохха эбээске үлиһиртахпына биһиэхэ куораттан духантан ду хайар улус ньурба ду ким Иванова Марина Иникентьевна эмиэ секретарынан райкомол секретариниллээбитэ. Ол баар этэ эмиэ үрдээх активнай үчүгэй баҕайы бары үлэһит баҕайы дьоннор бары үлэҕэ уопуттаах бары көр-нар уусанан иһин оччолорго бары дэр буоллахпыт дии. Бары просто тыга сылдьабыт аны мунньах бөҕө, туох бөҕө, отчуот бөҕө, хим биир хыл хыл устата эбэтэр сыл аҥаарынан даҕаны отчуот бөҕөнү дьэ туохтууллар. ирдииллэр хомуньуустар уох хомуньуустар дьэ комсомольскай устаап эн толорон иһэҕин дуо уох туох ол отчуота эбэтэр төһө узнуо төлөөн иһэллэрин туһунан ый аайы узнос төлөөһүнэ хомуура ото оҕолор бэйэлэрэ аҕалан биэрэллэр буоллач ото комсомол диэн саамай үчүгэй саас саамай кэрэ саас ити итинтэн ордук кэрэ сааһыны хаһан да өйдөөппүт саамай киһи активнай саамай киһи сүүрэр көтөр уонна үлэлиэн хамсыан эрэ баҕарар кэмэ. Ону ол иһин буоллана туох бар холобура мин комсомолга үлэлии дьон бу театрга артыстатар этилэр. Туох бар общественный үлэ бартык кытыннар этилэр. Онно такхан дьэ хытаан оонньообакка режиссер ким бурносоп уонна Селецов Игнатий э, дьэ хордообуттар ити инье сир диэни туонан улаан даҕа иҥ бараадьыппыт айтматов айтматов кэннэ ону инье гынан туохта түүннэру күннэру оргуй олорор мунньаҕын киһи хойукка дуулар анантон булан хана баста мунньах буолар уһун күнү быһа киэһэ үлэ чааһы бүтүөр дуу онтон буллана Дьэ, театрга кэлэбит. Театрга кэлэн хэттэ чаастан ушу туора тэрээһин буолар, кэнсиэриҥ буолар, дьол көнтөн адьаха таансы. Боруоста куругулуой барар. Куругулуой барар. Үөрүү-көтүү бөҕө туох боҕо. Наһаа чугай. Ото комсомолга боллана саамай туох кэрэ хаас биһаяс буруста хайдара доҕорбут куддук хананыгын уонна оттон комсомоллар бигэнар бастакы Үлэҕэ бастакы, ити общественнөлөргө бастакы, туохха бар- барытыгар бастакы. Туох баарга барытыгар кыттаҕын, туох баар соботниктар барытын тэрийэн ытаҕын, онон туох үлэ үөһүгэр сылдьар эбиппит, аны санаатахха. Ити. Барытыгар. Күн аайы үлэм барыта былаан быһыытынан барар.

төһө элбэх ыарахаттары көрсөр этэй, ол эбэтэр кырдьык бириэмэтэ кэм ааспыт бириэмэ, онон кэм чэпчэки этэ дуу уонна бу холобура эн-бээн бу салайар үлэҕэр саамай наставник быһыытынан тумук хайдах быдык киһи тумус туттар киһилээх буолар дии, ол дьоннору ааттатар баҕаласта Оттон мин эттим ити Елена Ивановна Сопронова миигин айас просто салайааччы буолаҕын диэн эрдэттэн эппитэ. Уонна Порошкову Егоровна Табанадова диэн райком икки секретаря туохха уонна отон первый секретарь даҕаны решетникат табаара туотта бары бигеннар үлэ туһунан. Үлэрэ ирдииллэр Уонна оттон туох быдаайаммытыгар отуправляющайынан харалдаҥҥа уонна кыйга уонна туохха сайдыы хоппуоска Дмитрий Петрову Даниятов повиенна үлэлээбитим уонча сыл уонна ол кэнниттэн дьэ биэс сааспын туолан бараммын аны уотум манна тулуйан олорбоккун бу дьиэҕэ оруобуна көһөн кэлбитим уонна кэлэн бараммын Төрбүт эһийбэккэбин ойос мээлэ сырыттахпына ыҥыран ыланнар даайаммытыгар кирээн да дьиэтэ үөрэнэ киирбитим уонна кирээммин уон сыл үлэлээбитим уонна алта уон сааспар үлэлээн бараммын чиэс по чиэсчи үлэбиттэн уурайбытым. Эпчи үрдээ үчүгэйдик уурайбытым. Ону бу ону ханаабытым ханыыбын билигин Һыҥалана-һыҥалана үлэлиэхтээҕэр бэйэ баҕа санаатынан үлэттэн уурайан наһаа үчүгэй эбит, наһаа чэпчэки, үчүгэй баҕайы дии санаабыт. Ата эмиэ оннук бииринэн Онуттан үлэ үлэм үрдээх ыарахан этэ бу Дмитрий Петровка үлэлии сылдьан адьахай элбэх сүөһүлээх оройуоҥҥа хаамай олоххоно дилиннер. Сүөһү бөҕө, сылгы бөҕө, бурдук бөҕөнү хабыт, сиилэ, сиэн Хаппыыста Хоттуопуй диэн оттооһун баара дьахайдаах үлэ, кыстыкка киирии баар, сайылыкка тахсыы баар, туох да бииртэн биир даа сэммин түөртүү сыл уоппуска каайан ылбат этэ. Ол оннук күүстээхтик үллэтэллэр этэ. Сайды хопхот күлү ыыттахына өттүн үксүн наар туох кыдьаҕастар наһаа бааллар этэ. Ол кыдьаҕата Толстяков Иван Федоров Федотович наһаа чуйдук туохтуур этэ, Андроссов Тэрилтэ Ильич диэн мэхээнньигим туохтуур этэ ити Толстяков буола пурассир этэ уонна оттон туох бу бииргэ үллээбиттэрмитэ Потапов Иван Ивановы Омсоҥолго бииргэ бииргэ үллээбитим ити Арылаахова Галина Егоровна кинэн очолорго хайдах босхоломмут комсомольскай тэрилтэ секретэрэ наһаа үчүгэйдик хыдьыыппыт туохта миин кытта отчуттару фермалары барытын кэрисэр этэ ити эмиэ хомсомол эрдэхпитинэ Таатта хоско буллана Попова Кулина Васильевна диэн эмиэ наһаа чуйдук үллээбит кыыс баар балтым кэриэтэ балтым буллаймаҕым даҕаны ити кыйы

туох буолааччы оннук билин хаалбы бааналар холобура сир сир аайы баргар баалар дии ити өрүс да буоллун холобура жохсоҕон сири да буоллун ити хаалбыт бааһыналар очолго бары тигинии үлэги тыынырык буола алта үсүгөга дии ыһар боллаан аны холобура те бу элбэх пати үчүө бати чатырыкта үллээтин бэйэн ыччаккын ону де бу киһи саһарын олорон хадыр кэнэгэ хайан буду кааспы сыллары ханаангын де Күрдэ, хадара астынан күлбүт-түүрбүт түгэннэрин көрүдьүөс түгэннэр. Ол көрүдьүөс түгэннэр элбэх буоллахтара дии. Хаамай тугу хэбиетти сырыттахпына биир дьахта төрүүрүм төрүүрүм уон биэс мүтэ хаалла диэбитэ. Онно үрээм хайдыбыта. Бу хэбиеттэрин дьахтары төрөтөр эбит диэн. Онтон аны Таатта хопкоска кыйыгы управляющайдыы сырыттахпына Дьэ Кашкин боруоса рацияны этэр оккунааҕын куһаан саас иһэр дии. Ааспыт уһуур буолла, оны хара хапсыыр кэлэр, кыбыгар төһөттөөххүн боруоса буун бараҥын аах диэтэ. Ол дьымы кыбыга барды. Хаатехник кыыспыт, кыыстаахпын эдэр баҕайы. Ол кыыстын бардыбыт. Арай бу биир-икки, бу икки тонналаах, бу үс тонналаах тиийэ ааҕа турдахпытына ол анныгар ара

Дьэ кармаам оҕо барда, просто бүгүн барытын куурустааҥҥын икки үс туонна карманы биэрэккэ таһаараҕыт, борокуоту боростуойдатыгар бэйэҕиттэн төлүөҕүн диэтэ. Мин сүүрэн тиийэммин боруосааһын манна арыгы маҕаһыыҥҥаттан оччолорго маҕаһыын барыта арыгы атыылыыр. Маҕаһыыны бары аһаптаран истим. Дьэ оттон буланна уоскуйаммын кэлэммин дьоммун тэрийэн оҥорон бараммын кэлэммин уоскуйан олордум. Хонтуорабар Онно мин аттыбар ким эрэ баар. Биригэдьиирим э, ким? Нестройов э, ким Изавелла Прокопьевна аҕата. Прокопов Прокопьев. Ону э, иккиэн олоробут. Ара олордохпутуна буллана кинатын хосколон мин бэйэм хоспор олором олордохпуна түөт ол киирэн кэллэ миэхэ. Киирэн кэлэн баран

оҕонньорум буолан ыксаабыт бу кыыһа чахчы кырбаан баран таххар буолла дии ийэлэр оттон ону буола барбыттарын гына этэр Уодьа эн хайы истэн баран олороҕун даа диэтим ону олоробун ата хайыахпын оттон ыксааммын кэлээри олордохпуна хата тахсан бардылар ээ иһин биир түсүөн баран көрөр буоллаамыс дьэ

Үөд уолу. Дьэ, тасадарар контураҕа счетка кэлбитим, просто рациям тырылыах ай олорор эбит. Оны оны ким хэмэн көрөөс саҥата просто умайан олорор этэ. Лена Петровна эн же просто сытарбын. Дьоно пачканан дөсө хаайгы ыппы буола буолаҕын. Итинник дьону кэлэн туох туолороҕун. Просто улахан хыспыкка хассын хасыр да тоҕус чааска контура баар болар. Уустаттаан. Уустаттаан. Мүлбөбүттэ булбарым булу дианаат. Дьэ кэллим. Бастаан миин дьүүллээтилэр. Быбагар бердилер. Онтон булана дьэ хасса да тоҕуста киэһэ алтаҕа тут биэскэ дул мунньахтаатыбыт. Дьэ мин биир оҕонньору кытта кэлбитим моторкана харалданта. Оны болан дьэ ол мунньахтаа мунньахтааны былыһылайан бараммыт дьэ туохха биэрэкке киирдибит. Ара киирбитим булана туох моторкам үрдүгэр моторка бар түөтке олорор.

Эмэн Габрыгис дьыалата барытын ону кини төттөрү аҕалтарбыт. Отон очолготы аатырын олорбу Семен Габрилович кини хаһайыстыбата кини туган иһилиэге олох аатырар дии. Аны буланы буддук туха кириэхэ. Дьэ бу хомсомол биллэн туран дьэ Бу билет кыракый бэйэһитэ диэн дьылланаа биэрбикки буолуон күүбэйэн күлээбит буолуохтааххыт. Онтон мин хадыра бу тоҕуһун сыллардахха эмиэ хантан баҕар дайаттан кэлбитинэ эбитэ дуу, эмискэ эргэ театрга баар буолбутун тугу эрэ фестиваль буолара турар. Иннинэн эрби кыһалҕаллатарбыккын быһылаа иннинэн була дэ. Ити хоска киирэн гыналлаан көрөөн, бу хоска киирэн гыналлаан көрөҕүн онтон бу кэнники эрэй бу хин хыллар аахаллар

Тойуктаа диэн көрдөһүөхпүн баара. Эбээ бастаан туратык билсииннэрим ити мин эмиэ кэлэммин пенсия тахханы манна туос ааспын туоламмын дьиэбэр кэлэн олороммун төр тэһийбэппин хасырдата кээнэ оло маннык оҕотоон сылдьар буоллам дии. Ону тэһийбэккэбин бастаан куорга хоруттардым, онтон удьурхайдар дьиҥҥэ Раиса Семеновна Маркова Маркова хоруттардым, аны уруһуйга да киирдим, Чэ, наһаа элбэҕинэ дьарыктанар буоллум. Онтон хаамай кэнники бу айылхааналары кытта булсаммыт дьэ бу уонча ыһыыртаан кинилэри кытта. Ону дьэ миигин ол оҕом кэриэтэ буолаар ise Семеновна туохтуурга, тойуктуурга, олоҥхолуурга үөрэппит. Онуттан ты билигин кыра кыратык.

ааспыт быһылаахтыгана ойох бириэмэ биир карантин ыйын бүтүө буллаҕа дии. Онон дьэ Елена Бөтүрүөбүнэ дьэ уран тарбаҕынан үрдээ үчүгэйдик бу олох бу кыһын аҕыйах кэм устатыгар бу кыл сэлээпэлэри. Көрүҥ бу хайдахтаах кэрэлэри, хайдахтаах нарыннары, бу сибэкки олох үрүмэни санатар дии. Кини олох просто оһуур курдук бу Ааһа, киһи хайдара дьиҥнээх үрүмэни саныыр уонна киһи хайдара бурдук ыһыаҕы, сайыны, кэрэни саныыр дии. Бу үлэҥ биллэн туран бириэмэни ыллаҕа дии. Булан булар. Аа. Тэһийбэккэбин, тулуйбаккабын, бу таһынааҕы ыалбытым Сиэҥким Михаил Петрович диэн э, кэргэннээн Маргариталыын Манан гертаналар эбит. Ону миигин просто оскуолаҕытын үөрэтэр курдук үөрэтэллэр мин күн аайы икки чаастан таххабын. Уонна киэһэ биэскэ алтаҕа киирэбит. Онно сылдьаммын би үөрэннэ. Ону отон ынырык үлэлээх эбит бу тугу туох турал гынан баран Хүддээхтик умсугуйан туран, ымсыран туран мин үөрэнэммин түөт сэлээпэн үрдүм. Баттым бэйэтигэр. Аны холобура бу эн быдык кылы хууйарга Бутук ыраастыыргар, имитэргэр киһи бу сүһүөҕэр наһаа туһалаах дииллэр дии. Оны хада биллэр да туһалааҕа. Биллэр баҕа улаат. Тарбахтарым генерэ үчүгэй бай буолла. Оны бу түөскэ кэтеп туон оҥорбуппут. Харысхал диye. Харысхал бу барыта кыл. Бу кылтан оҥорбуппут. Бу булана уһуллар оттон төһө баҕарым майгыр ылан кэтэҕин аһылла сабалла. Маргарита бэйэтэ уус иисинин киһи. Анчахай үчүгэй дьиэтэргэр наһаа чөйдүк үөрэтэллэр спокойнайдар Ол мин биирдэ да мөҕүллүбэтим, өссө үчүгэй училищеҕа диэн хайҕаабыттара. Уонна Тымырдаайы диэн бу уолаттарга маннык төбөлөрү кэтэр оҥороро сылдьабын. Ээ, бу ситэл иккиэ. Итэ дигэ, итэ дигэ. Ээ, сөп дьэ, Елена Петровна. Онон киһи хаһан баҕарар ханнык баҕарар сааһыгар тугунан баҕарар баҕарар буоллаххына эрэ дьарыктанар эбит. Мин да суруһуйунан дьарыктаммытым. Аны те бу бу холобура үһү туох ти те бу киһи сүһүөҕэр оны киһи холобура бу билигин түөһэйи диэн наһаа бэхтиһэ оны бу бу бартах саннах ти холобура үһү ити бу он тугу утаң оҕоро кылынан биирди он биир утаққар он туох киирэ кыл онтон он икки утағынан аны бу туоң оро Моникка туһана бакатаҕын. Дьонно муна- му- мунараҕын. Онно муна- мунах, киһи мунахсыйар диэн. Э, Мунахсыйар. Елена Петровна талаана олох сылтан сыл аайы Бу э, арыллан иһэрин. э, Людмила Прокопьевна э, диэн наһаа чуойдук э, үөрэтэр. Это са- А, сата- сап, сап, сап, сатабылга. идэтин. Уланы бу бысакка үөрэммитим, бу үс куту оҥорбутум. Үгү бититтий.

Өссө ийэбин игин портрет игин оҥорбуппут. Көрө ити портретыр уһуйдаан ийэ. Былырын эмиэти ыалдьаммыт ыарыы туран туохтан хабылый ийэбит оҥорбутум хаартыска көрө. Ийэбит. Ону этэллэр ийэн наһамай гыннаабыт диэбит. Ээ, соно майгыннан буоллаҕа ини. Ону киһи этэбин ээ, Баҕа санаара. баҕарыһана баҕарар эрэ буоллаххына тугу баҕарар кыайыахын сөп. Оннук ээ. Буттан хас хас биир ыалга баарыттан баанка. Баанка бу ону мээлэ борустуой баанканы эмиэ бу уруһуйдаабыппыт. М, Ону булаахтаан биһир. мм. Тугу баҕарар уруйдуоҕун. Оттон наачу үрдүк үөрэтэр ол кыз. Ааха. Людмила Прокопьевна. Мм. Онон мин киниэхэ эмиэ наһаа махтанабын. Оту билигин соло булан тиийбэккэ сылдьар булбуннар манан дьарыктанар. Уонна билигин кыайбат буола сааһырдаҕым дии. Барыта сүүрэ сылдьыбаппыт. Те Елена Петровна уоннаттан нохлобра маннык киһи бу кырдьыыны, сааһарыны утары тугу этиэҥ этэй? Элбэх киһиттэн этэрэ биир буолугунан баран дии бу киһи кырдьары хайдах утарыан сөбүй? Кыдьары оттон утарыахха наада. Буруоста мин кыдьыммыппын төрүт баҕарабын. Айас наар сүүрэ сылдьыахпын баҕарабын да аанча атаҕым ыалдьар. Уонна дьону кытта сылдьыахха наада. Дьону кытта сылдьыбатах мин ынырыктык ыалдьан киирэн барар. Оннук. Буруоста дьон быһыыгар сылдьа үөрэнэ хаалбыппын. Буруоста туох эрэ дьарыктаах, тугунан эрэ дьарыктана умсугуйуулаах. Бу билигин дьиэбэр бу балары оҥорор буоламмын тэһийэн олоробун. Онон туох боруоста үһүүрэ-көтө иһэрдиэххэ наада уонна дьарыктаныахха наада ыалдьабын игин диэн толкуйдаабакка наар ону наһаа илдьэ иһэрдибакка Ата аска үөргэ киирдэхпитинэ аска үөргэ киирдэххэ тугу баҕарар эмиэ астыахпын сөп буолла Эйигитин били өбүгэлэрбит ахан өрүү хайыпата быыппаах Биэ кымыһа, биэ кымыһа оҥоробут, мин үөрэни оҥоробун, төһө билэн иһэллэр дии. Үөрэн булаа дии. Онтон холобура кымыс ити Дуунньа оҥорор кымыһы. Иккиэн үллэстэн биирдии туохтаах ити кини туот оҥоро ара асчыт кини. Оттон Оччотугар эһи саха сиэринэн сарсыарда аайы күөччээх, утуйар саҕана суорат, уоннаттан биллэн туран биһиги эппитин иһин биир тута ити сиир бу ити уоттан буллубаппыт убаһа этэ хайаан да наада эмис ынах эти наада

быйыл кыстык арыйда үчүгэй курдук. Баҕар ыһыахтара то эдэрдэр билигин ол аһытаан ыллар. Ыһыахтарын сөп сүрэҕэлдэхтэринэ. Бу маны буллана бу Уус Алдантан кэлэн биир кыс үөрэттэ дии бу. Кибеккен оҥоро. Ынырык боростуой киһи баратаабыт. Ээ. Наһаа үчүгэйдик көстүүтэ. Наһаа үчүгэй. Тebin дии үүрүмэнэ анатахалла. Үчүгэй баҕайытай. Чэ, Лена Петровна, дьэ бу истиҥ сэһэргэһиибитигэр кэлэн үрдээ үчүгэйдик интириэһинэйдик комсомол олоҕун, бэйэн эдэр сааскын, үлэҕин, хамнаскын үрдээ үчүгэй сиһилии кэпсээбиккэр уонна ырыан-тойугун иһин махтанабыт. Олох ыалдьыман, карантин бүтүө, сүүрүөхпүт, көтүөхпүт, кэнсиэр бөҕө кэнсиэр бөҕөҕө кыттыахпыт. Уонна биллэн туран аһаан бастаан доруобуйаны аа сүүс саас кытыллы үрдээ үчүгэйдик маннык сүбэҕитин холбоон наһаа үчүгэйдик ыалдьыбакка олоҕун. Махтал. Махтал.